Demat d'ac'h. Demat.
Setu un abadenn ispisial eus petra c'hoari ganit diwar-benn ar Games Awards daou vil naontek.
Ya.
Neuc'het 'vel boaz, gig e zigon. Me e tornoz. Divizet hon eus ober un abadenn ispisial diwar-benn ar Games Awards evit chom hep Zo tra an abadenn voaz 'vese ma n'oc'h ket dedennet gant al lid-se e vo ket aimp da selaou an abadenn-mañ.
Ok. Ma ran peus kregiñ ganti?
klask a rimp ober an abadenn hervez red red al lid. Neuze kroget eo al lid gant ur raklid. A pezh 'zo un tamm iskis, non Bah pelec'h 'peus sellet? War chadenn YouTube ofisiel Ya ya. Air Games Awards.
Ouais da'm soñj pep genre pep kazetenn a raclid disheñvel hag Air Games Awards deus prenet tud ivez d'ober unan ispisial evito mais... Ok.
Final eus eus sellet raklid ebet peogwir n'eo ket dedennus. Ma ya, me be oa prijo barzh ar raklid. Ah, Mais ya, e blam da Pere? se me oa re... Mais perak zo ur raklid ma roin dija prijo? pere oa?
Euh, bah, priz a merañ ar gumuniezh, priz ar sonerezh, euh, traoù kentoc'h e-sport, dre vras. Ah, yeah. Mais ar Genre, pas zonerez oa e-barzh, quoi.
Après, memes tra, enfin, Viton, oa pouezus. Mais ar zonerez, ça se grette EHPAD al lead, genre, euh, et une an epfeden bet war al leurenn Non.
Ok.
Ar raklid a oa kinniget gant Sidney Goodman, a zo dam soñj kazetennerez vid IGN, ma meus komprenet mat. Gwelet eo bet goude e-barzh Alid. N'oc'h ket kroget diouzhtu gant ur priz newe na oa ket bet roet a-raok, a zo priz merañ a ur gumuniezh. N'oc'h eus zo bet roet fin a oa evit war ar renk war c'hoario gant ur pezh kumuniezh ha tout hag lak, enfin, lakaat war wel ar pezh ra an dud ha tout-se. Ar c'hoarierien hag ar c'hoarierezed a gede ar maout gant destini daou. N'oc'h ket goude zo bet ur world premiere n'oc'h ket diskouez eo bet c'hoari. Bon, anzavrañ aze vo 'vit tout an abadenn met bet war bern world premiere 'oant ket tamm ebet e gwirionez.

Goude-se zo bet aze vokal ziaes 'barzh Zalid, un den deus Facebook Games o tont da gomz diwar-benn tout ba ur remziad c'hoario newe a vo a zo produet gant Facebook Games ro ar gaoz da dud ba repuidi pe tud o deus bet o traoù start un tamm ha bet vo meur a hini goude 'barzh Zalid, n'hor c'hraou a. oa un den, oa ul lualmailhenn o tont da gomz diwar-benn e c'hoari a zo anvet Salam.
Se oa Raclite pe al Lid? Raclite, me zo c'hoazh er Raclite oc'h eo pas de peine. Ok.
Ah ya. Ya, ya, ya, mais enfin, n'eo ket euh, oc'h chom ur bern traoù a-raok al lid, c'hoazh, digare, pugur euh, bah, tout ce qui est castrade à la rate, pur tout ce qui est goélette. Goude-se e zo bet priz ar sonerezh hag a zo aet gant ar maout zo aet gant Death Stranding. Noc'h eo ar sonozour anvet Ludwig Forsell, n'ouzon ket eus peseurt bro eo hag a oa ar podoù un tamm o koard fentus oa. Ha goude-se zo bet skeudennoù nevez deus Man-Eater oc'h eo ar c'hoari lec'h ma vez c'hoariet ur rinkin a dep tamm an dud. Ah ya, encore peteouzh.
ha koulskoude e oa super. Ya. Uh, goude-se zo bet uh, ur bern prijoù uh, e-sport. Noc'h eo Best E-Sport Coach a zo ar maout zo aet gant Sonic. N'on ket piv eo. Uh, goude-se Best E-Sport Event. Noc'h eo an darvoud uh, gwellañ. Hag a zo aet gant League of Legends World Championship daou vil naontek. goude-se e oa Best Esport Host, oc'h eo penaos e vez lâret kinniger gwellañ, a zo aet gant, n'ouzon ket penaos e vez lâret Jox, Skoz. SJ-kaozed. Setu goude-se Best E-sport Team oc'h ar gwellañ skipailh e-sport a zo aet gant G-daou E-sports. 'Meus ket soñs da beseurt c'hoari e c'hoariont. Ha goude-se zo bet skeudennoù zo Jeff Spock deus Amplitude Games zo deuet da diskouez skeudennoù deus Humankind. Oc'h a zo ur city builder, doare SimCity ha tout. setu n'oc'h sañset oa evit diskouez pegen superb vo an doare da penaos fin da bersonelañ d'an tudennoù ha tout-se met benn ar fin oa ket kement-se diwar-benn-se ar skeudennoù zo bet gwelet met bon. Ha goude-se zo bet un troll un tamm gant ur fals fals bruderezh evit c'hoari anvet Godman Superhero ar Switch hag a oa e gwirionez ur broderezh evit No More Heroes 3. Yeah.
Ya, n'oc'h eo un tamm cheuc'h. Ha goude-se zo bet euh, ur brudi- euh, skeudennoù newet eus euh, FF6, euh, remake FF6. Hag evit ar c'hoari, di- ar priz Diwan e-pad ar pre-show e oa ar c'hoari um, emgann Best Fight- Fighting Game a zo aet, ar maout zo aet gant Super Smash Bros. Ultimate. Hag Doug Bowser n'oc'h penaos prezidant Nintendo America bremañ a zo deut war al leurenn hag neus dediet ar priz da Sakurai hag e skipailh. Nice.
Setu hag e gant-se e achuet ar rakklid. Noc'h a tu zo da gregiñ gant al lid. Ya!
Ya, n'oc'h ket ar pempvet lid e oa. Pempvet gwech ez eus deus ar Games Awards. Ha kinniget e oa gant euh, Jeff Keighley. Zon ket penselet. Euh, hag a zo... euh, Kay- Kylie? Ne ouzon ket. an den a neus krouet euh, ar Games Awards. Setu, n'oc'h ket kroget e dustu gant euh, ar gwellañ istor, enfin best narrative, narrative, a zo Ar maout a zo aet gant Disco Elysium. Ya, hag gant pennilded war leurenn e oa skrivet ivez o doa gounezet ur priz all d'am soñj. Ya, Best RPG. Ya, setu. Mais forcément zo deus qu'on est pevar priz en holl noc'h on o tro da gomz diwar-benn se. Spoilers!
Oups, diwar-benn se goude. Ya. Ba goude-se zo bet boderezh 'vit an Xbox Series X. N'oc'h anzon ket ma 'teus kalz tra da lâret. Ha Yann eus an Xbox nevez benefin? Ya, hag a vo a deuio e-maez e daou vil ugent 'vel ar PS5 vit
Nedeleg daou vil ugent quoi. N'eo ket souezhus. Non, non, n'eo ket souezhus tamm ebet. Ya, memes, enfin, très bonnet, enfin, force penaos, enfin, bepred er memestra, pa 'vel... Diskoachet ul letrin nevez just warc'hoazh gwelloc'h 'vo. Ya, ouzhpenn 'oa bet dija ur bern traoù diwar-benn-se en E3 oc'h... Dija... Ah ya, diàr-benn an Xbox oa Project n'ouzon ket petra. Bah ya, gant oh là là an ar mont 'ra super bihan memor ar bladenn Galette. Ah ya, gant
pixelloù brava ha tout. Ya.
Goude-se zo bet world premiere Hellblade daou. Ah ya, se a oa kalz dedennusoc'h. Fin digar evit an dud a zo fan deus Xbox. Gant sonerezh Reilhung. Ok.
Setu.
Noc'h ez Bob Tro e soñjañ Ah, mais setu ret eo c'hoari da c'hoari kentañ. Ya, mais ma kroget, ya, ouzhpenn. Me meus ket echu. Ok.
Ret vo din ober. Ba ya me ivez.
Ouzhpenn n'eo ket bet lâret vo hani kentañ war Switch, m'eus kejañs. Ah ya ya, war Switch ma. Ba p'emañ war Switch 'mañ dija. Ma n'eo ket ken brav ha war... euh, PC, euh, ya. Ya pe PlayStation zoken. Ya.
Ba gwelet rin war peseurt euh, e peseurt stumm e preni pugur euh, pff, euh, re a zibab 'meus met ne film. Yeah. Bah maman zo bravoc'h ma prenez war, euh, war PlayStation. Et Marseille, Yeah. ça lui trois ribarzes da wele et tout se. O, evit ar c'hoari vese n'ouzon ket am soñjo dirak an tele gopr-fenn. Non, ouzhpenn eo berr a-walc'h. Ba, ken koulz vije brav memes tra. Ya.
Fin gwelet 'vo. Marteze on o tro da gomz diwar-benn Senro. Ya.
Ha goude-se zo bet c'hoazh un dra gant Facebook Games ar c'hae. Hag ar wech-mañ 'oa gant merc'hed eus Afghanistan o sevel ur c'hoari diwar-benn o saviad. Eus kejañs an anv. War-lerc'h zo bet diskuliet 'vije tudenn an Joker 'barzh Mortal Kombat. Ah c'houh!
Hag vo ket ivez Iben aze? 'Meus ket da santimant, skrivet 'oa just Joker. Da'm soñj o do komz diwar-benn Harley Quinn. Ya. Setu. Bon, bruderezh 'vit ar PS4 Pro, ar Switch Lite, blou blou blou, se zo bet n'ouzon ket pet gwech. Enfin dreist-holl ar Switch Lite.

Ya, bet goude-se zo bet lâret 'oa diouzhtu goude an abadenn ur un ouzhpennadenn digoust 'vit Control Control ar c'hoari anvet Yeah. Control Expeditions oc'h em eus ket n'anveont ket mat Control met daoust din ket an c'hoari n'oc'h en ouzon ket mat petra a oa anezho met setu seblant tout dre enfin kouloù peoc'h un un ouzhpennadenn digoust n'oc'h perak ket. Mm.
Hag ur prizell Best e-sport player a zo aet, ar maout zo aet gant Kyle Giersdorf a zo anvetoc'h gant an anv Bouga. Te oar peseurt c'hoari e ra? Na, ne ran ket. Ne te ket nebeut. Setu, nimp zo penn-da-benn
hoc'h
heuliañ mat an traoù e-sport.
Fortnite. Ok.
Goude-se, ma, just a-walc'h, tu zo da brofitañ deus a An abadenn-mañ, evit lâret ma oc'h dedennet-c'hwi gant an e-sport hag ho pije c'hoant ba ober ur gronikenn pe komz diwar-benn-se ur wech an amzer barzh petra c'hoari ganit, ho peus ar gwir peogwir da gwirienn nimp n'omp ket re ret barrek war an dachenn-se met n'omp ket a-enep. Ba me, me a-euil an e-sport a-wechoù evit CSGO pe pe Overwatch petra emañ se met gwiriañ evit tout pezh zo Fortnite hall Ha Dota daou. ne liran ket re.

Router slasher ha gant Gearbox. Ya. Ah non, developed gant Counterplay, mais published gant Gearbox. Plutôt Counterplay déjà.
Ok. Et Kenobot. Goude-se, n'eus note net. Prijo roet super buan. Nor eo best audio design a oa evit Call of Duty ar, ar maout a zo aet gant Call of Duty Modern Warfare. Be oa te uh, niche, vije bet gwelloc'h dit vije aet ar maout gant ur c'hoarial? Euh, peseurt priz déjà Best Audio Design. Euh, bah, n'avez-en que des c'hoarioù all, mais euh, m'eus ket c'hoant da fekon cette trichou gant, gant Call of.
Ok. Tout.
Goude-se zo bet Best Strategy Game, noc'h eo ar gwellañ c'hoari strategiezh, hag ar maout a zo aet gant Fire Emblem Three Houses.

Mat.
War-lerc'h 'oa Content Creator of the Year, nac'h eo kentoc'h petra ez eo? Youtuberien pe Twitch Ya, setu.
Ar maout a zo aet gant Shroud, ha war-lerc'h zo bet... Peus ket c'hoant lavare anogwir? Nann, peogwir 'm eus ket skrivet. Ya,
peogwir e anvet Mikel ha goude e Krstlek, p'en-deus posubl da lârout, G-R-Z-E-S-L-E-K. Neuze e oan o c'hortoz larfezh an anv-se etre ouzh Efentus. mais- Ok. Ba, da'm soñj Ouais. n'eo ket deut da gerc'hat ar priz n'oc'h m'eus ket gallet go- m'eus ket gallet gwelet e anv Ouais, yeah. skrivet. Peogwir pa, pa vije skrivet an anv-yo m'eus notennet, mais pa deue ket an dud da gerc'hat ar priz, bah, m'eus ket gwelet an anv-yo. Setu, war-lerc'h zo bet uh, world premiere hag a oa Brave, Bravely Default daou. Anvet oa Bravely Default daou? Ya. Ok. Te teus bet c'hoariet gant Bravely Default? Euh, meus ket, meus ket. Bon, JRPG, meus... N'oc'h ket res fait? Ya, non, me blij ket din kalz ar JRPG, setu tout. Euh, Warlerc'h zo bet euh, Space Pirates for Warframe a oa digoust dustu war euh, PC. Ya, bah, une asten de Warframe. Ah, ya, setu, ya.
Me veulent me ce que skrivet. euh... Enfin, nous ont ket petre Warframe. Euh, c'hoari digoust euh, war Aziater. À Letrinou.
Mais... NTPS. Ok. Setu neuze un dra un astenn ouzhpenn digoust. bruderezh 'vit Samsung memenia. War al lec'h war bruderezh 'vit Feroz, Beyond Death Magic the Gathering. Notennet 'm eus... Aes eo ar barn bout erechoù evit traoù Magic the Gathering. 'meus ket komprenet petra 'oa.
Non, mais traoù Magic quoi, n'eus kartenn nevez, Yeah. n'ouzon ket petra. Enfin, Euh, goude-se 'meus notennet prolog tra iskisañ ar bed. Ah ya, ar, ar c'hoari 'vo zo anvet prolog. ya, Ya, me, me digare, ma notennoù n'int ket zo un tamm iskis.
Soñj-meus eus euh, ar c'hoari Gutus. Ar c'hoari neuze gant dud o deus graet euh, PUBG. Ya.
Ha ya, gant trailer a oa just un den barzh ar c'hoajoù hag euh, klever a traoù hag an neus. Ya, setu.
Neuze ur c'hoari a aon, norvad. Me a sur war. Ha goude-se, War al leurenn 'oa Ikumi Nakamura a oa bepred ken Ya. laouen, fentus 'oa. Ha roet eo deus ar priz evit n'oc'h ket ar gwellañ euh, euh, arz, fin best art direction. Hag ar maout a zo aet gant Yeah. Control. Setu neuze me gav Control a zo bet lakaet kalz war-wel. Bah ya, ouzhpenn 'vit 'm eus kavet, enfin pa vez pa vez gwelet skeudennoù eus Control ne seblant ket bezañ kaout un dra arzel ispisial. Ya, gwir eo.
Kavet gant Gris, pe gant Sayonara, pe gant bah The Legend of Zelda Link's Awakening. Ya.

Ok, ok. Ya, bah on trie teus meneget oa marteze ar re gant... euh, Gant ur stil euh, Ya. disheñvel, quoi. Ya, bon goude-se oan n'on ket souezhet tamm ebet 'vije ket euh, aet ar maout gant Zelda mais euh, Ya, bah, ya, 'vije c'est galet bezañ legislatif.
gris pe, pe zoken Bah, ça ya, pe, ignore.
pe Sekiro, pe- selon quel Yeah. Sekiro, parce que rien à voir, mais Mistra. Ya.
Fin setu. Oc'h ha goude-se zo bet J.J. Abrams o tont 'vit lâret 'vo traoù Star Wars 'barzh Fortnite. Re gul. Hag marteze neus gwelet an dud a c'hoarie da Fortnite disadorn. Oc'h e- oc'h eomp d'ar zeitek a viz Kerzu pa enrollomp. Hag an abadenn a oa... Pigoulz? D'an daouzek. Setu unnoc'h eo deus lâret ah ba deuit disadorn da barzh Fortnite pe vo traoù Star Wars. War-lerc'h zo bet ur c'hoari super iskis gant diaouled sexy, o tañsal barzh barzh ar C'hoaz 'zo, evit Sons of the Forest. Sons of the Forest, meus ket soñj. Un, un FPS euh, ba gant euh, gant a dremen 'barzh euh, C'ho- ar C'hoajo ha bez 'zo ar bern euh, tr- euh, boudou Ya, tra war iskis. aon.
Ya, ya, ya, da'm soñj raio aon. Hag d'ur mareso, ha n'eus pas bet super pell. Ha an tamm-se 'vez gwelet euh, Ur boud a zo ba c'heñvel deus ur plac'h kwa hag a dañs un tamm en un doareoù la la nag n'oc'h ket c'hoant ar c'hevoù la iskis-se peogwir e vez gwelet boudoù all n'int ket brav tamm ebet oc'h oa iskis 'vije unan sexy e-barzh. Ah ya, gant Sonares Eighties.
Ah marteze. Film sexy creepy memestra. Ya bah ya 'vel just peogwir emañ e-touez an traoù iskis Sons of the Forest. Setu war-lerc'h zo bet un dra evit League of Legends The Ruined King hag war-lerc'h o deus komzet diwar-benn sonerezh cyberpunk daou vil seitek ha tri-ugent. Ah ya, ez keus soñj. Ba, enfin, dreist-holl evit lâret oh là là, Zellic deus tout d'an arzourien super cool, omp deuet a-benn da gemer.
Mais bon, enfin, on pera ket quoi. Evit diskouez un tamm ur sell all war ar c'hoari. Kuit zo ret fall. War-lerc'h e oa ur priz kinniget gant Norman Reedus evit Best Action Game. Hag ar maout a zo aet gant Devil May Cry pemp. Ya. War-lerc'h zo bet un dra Dungeons and Dragons Dark Alliance. Ah ya, se a seblant cool, un doare euh, coop da bevar de Dungeons and Dragons. Hag marteze moarvat un tamm doare leforded met e vo tu c'hoari drist d'o urdenn evit ar re o deus lennet al levrioù Royaumes oubliés hag a zo plijus-tre. Goude-se eo bruderezh evit darvoudoù Nedeleg barzh Apex Legend. skeudennoù eo deus Ori and the Will of the Wisps. war-lerc'h war c'hoazh un dra Facebook gaming oc'h eo. Hag e oa diwar-benn ur gevredigezh soudarded bet e Irak pe tout-se, enfin tu d'er Stadoù-Unanet, o deus savet ur ur ge- enfin un den 'neus savet ur gevredigezh evit benn ar fin komz un doare br- bred ur strollad ba pas pas 'vel alkolique anonyme petra 'wez-se, met 'vit tud a zo bet Soudarded hag o deus c'hoant komz ha tout-se a-benn ar fin e plas mont ti ur bredvezeg pe tout-se e c'hoariont asambles fin e plas eus penaos asambles met ouzhpenn e c'hoariont asambles kwa 'vit eskemm etre en un doare un tamm. Plijusoc'h. Me 'm eus ket komprenet euh, hag eñ oa ur c'hoari e fin ar goñ, fin perak oa Facebook Gaming 'barzh an istor, mais bon. Setu. Tout an traoù-se, te 'teus ket gwelet? Euh, non, ne gaven ket e dedenus-tre. Ok.
Euh, war-lerc'h oa Games for Impact! Yeah! Ha n'oc'h a zo unan deus ar gwellañ prijour? Yeah! Oh, me gav. n'oc'h eo ba, vel boaz war bern traoù super cool war ar renk? Fin, super cool. N'ouzon ket ma c'he ar gi a ret implij. Met c'hoari eo a gavan-me dedennus dre vras.
Ya, gwir eo. N'oc'h ket war ar renk pe war euh, Life is Strange daou? Euh, petra oa mod all? Concrete Genie, n'ouzon ket petra eo. Ya.
Be oa Kane Worlds hag a zo ur c'hoari iskis. Goudarez petra eo?
Nann ? Kainours a zo ur c'hoari lec'h ma skrivez ul lizher dindan Ah, bennak. geo, kind.
Ok, ma ket klevet. Geo, geo, ma eus c'hoant c'hoari da se aboue pell. Ok. Vit skrivañ Trev Jentil gant Luc. Ya, setu. Hag resivout a rez ivez euh, lizheroù jentil digant tud. Ya.
Hag euh, klevet ma me zo gav ou klevet meus kalz komz diwar-benn ar c'hoari-se, pe- d'am soñj mat dleet lenn euh, euh, un atersadenn deus ar c'houerien, pe un dra bennak evel-se, deus ar grouerien. Mm. Euh, penaos euh, o lârat ba o doa super-aon peogwir e euh, vije tud o Yeah, implij ar cool. c'hoari evit lârat traoù drouk, quoi, benn a fin. Doc'h o vont a-enep de pal ar c'hoari. Yep. Hag euh, benn a fin, war a seblant, e tremenet mat. Hag zoken int bet souezhet gant istorioù enfin tud o deus o deus savet darempred quoi gant tud all benn-ha-fin tout. Ya, me oa Sea of Solitude ivez, n'eus ket c'hoariet. Mhm. Hag ar c'hoari neus gounezet. A zo.
Chris? Yahoo!
Laouen out?
Ya. Mat.
Hag euh, bah an ar skipailh a seblante laouen ivez. Ya, a oa deuet eus Barcelona ha tout. Ya, setu. Be oa um, ur bern tud euh, gant euh, taolioù-mouezh a bep seurt, plijus oa. Ya, ma ya, ba, tud eus euh, Barcelona ha tud euh, penaos Disco Elysium o tont eus Lituania pe n'ouzon ket Ya. ker. Euh, da vase o deus o deus graet mat de visual.
Me ya, bah ya penn-da-benn benn ar fin pegwir o deus bet kastrijoù. war-lerc'h 'm eus ur priz 'm eus ket selaouet, skrivet 'm eus Game Festival hag ne oan ket o selaou.
Game Festival? Ya.
Sur out eo ur priz? Non, n'on ket sur. Ba lenner ur priz na ur c'hoari nevez neuze n'eo ket pouezus. Ok, lakaomp. Oc'h goude e oa ar priz Nintendo, peogwir oa priz ar Best Family Game. Hag oa nemet c'hoario Nintendo a renk. Yeah. Hag ar maout a zo aet gant Luigi's Mansion 3. Goude-se oa c'hoari sport pe redadeg. Gwellañ?

Goude-se e oa ar gwellañ priz ar gwellañ c'hoari evit poellgomzerioù, enfin best mobile game. Ya, a gomzin eo bet Hag- gant Call of c'hoazh.
Ya, Call of Duty mobile. Padel oa genre Sayonara Wilder da zeban Supermad hag Boîte the Golf a zo fentus hag euh, Mm. ar re all zo gwelloc'h moarvat ivez get euh, Call of Mobile. Goude-se zo tud deus skipailh Wolf Eye Studio zo deut, hoc'h a zo tud o deus labouret war ar c'hoarioù Dishonored hag Prey. Ya!
Hag gant ur c'hoari a sebante super cool. Ya, anvet Weird West. Hag a zo un action RPG gant un erger super cool. Ya, meskaj trewestern hag euh, Cosmic Horror, penn an vez-se. Ya, setu un tiroir euh, un templ euh, awenet gant euh, Maillet, Mogeno, euh, bah, de ce euh, euh, Poblo, euh, Poblo Amerindian. Blanc- Na- Ya, setu.
War an o klasker gir vid natives, mais Ah, meus ket yeah. kavet.
Genidik. Ya, genidik, trugarez. Euh, setu me distummet e traoù faltazi euh, iskis ha tout fin ez euh, me gav e an ergelc'h d'an nebeuton a seblant cool. Mm. Hag dic'hortoz un tamm? Bah ya ya. Mm. Hag euh, Arcané a zo ur studio gall hag a zo traoù cool. Ya.
Ba ar c'hailha o doa ur sapre taol-mouezh. Ya.
Me fentu toi. Euh, goude-se e oa World Premiere Magic Legends. A zo un MMO. Ya, un MMO, MMO Magic, nous nous on ket... euh, Enfin, déjà, bezo tud a ra MMO c'hoazh, euh, e daou vil naontek, se zo kelou kentañ, Ya.
nous eo gwelet vo. Goude-se e oa priz ar gwellañ c'hoari euh, lies-c'hoarier. Hag ar maout a zo aet gant Apex Legends. Ya, padal oa Tetris 99. Mais war, euh, dres, be oa Tetris 99! Ha nicheran ket ganit. um, ah, goude-se oa super cheuc'h, be oa uh, uh, brudierez vit Ghost of Tsushima.

Un eur c'hoariasion penaos action adventure final. War-lerc'h c'hoazh un dra Facebook Games gant ur paotrig neus gwelet ur fin ur paotrig ur paotr un eklat neus gwelet ur c'hoari diwar displegañ petra eo an dic'hwezhadenn kwa peogwir e dad zo 'n em loc'het peogwir oa... 'oa klañv gant abalamour d'un dic'hwezhadenn. Setu un horreur c'hoari se 'blan ket dispar peogwir pokez, enfin n'eo ket n'eo ket e vicher, enfin n'eo nemet ur bugel. Mais bon, setu ar menoz 'oa perak ket, setu. Forzhplas 'oa un tamm bepred ma 'meus meus kavet istor Facebook Facebook gaming oc'h en ouzon ket re petra petra eo ar pal, met 'oa a-benn ar fin diskouez lakaat lakaat war wel. tud ha n'o deus ket kalz ar gaoz kwa e-barzh ar metoù n'oc'h n'ouzon ket e fin ar gont n'ouzon ket re petra e pal Facebook me bon ziwrac'h eo bezañ gwelet 'vel woke kwa un tamm e-pad setu war-lerc'h oa ur priz evit ar c'hoari a gendalc'h best ongoing game n'oc'h ur c'hoari kozh met a gendalc'h da ginnig traoù nevez ha da vevañ kwa. Hag ar maout a zo aet gant Fortnite. Yahoo!
War-lerc'h 'oa bruderezh evit ur c'hoari anvet Nine to Five hag a zo ur battle royale, 'meus ket komprenet mat. Nine to Five?
Ya.
Ur c'hoari tennañ. Non, mañ vat an doare gentoc'h an doare Tom Clancy setu. Ok. Enfin, tri a nep tri, quoi. Ok, ok. Mais, mais meus tra, ben-, Benafin, pezh 'meus kavet iskis e Bev ar bern world premiere ha tout se, met ba oa ket anat bepred kompren petra oa resis ar c'hoari kwa. Ya. N'oc'h aet se keñveriet gant an itri, met a fin. E kavañ a zo un tammig diouer war an dachenn-se. Enfin, goude-se euh, n'eo ket re ret plas ar Games Awards en ur stumm. Kavet 'm eus oa oa un tamm digempoez benn a fin a, a lodenn euh, Kinnig c'hoario neouez be oa ur bern ha marteze oa ket al lec'h gwellañ evit ober kwa n'ouzon ket. Ya. Setu fin se n'on e c'hallfemp lâret evel klozadur met bon. E-sport Game of the Year n'oc'h eo ar c'hoari gwellañ e-sport hag ar maout a zo aet gant League of Legends. Goude-se ar gwellañ c'hoari VR a zo- ar maout a zo aet gant Beat Saber. War-lerc'h 'oa priz ar gwellañ aktour pe aktourez fin an den pe ar eilmouezh pe a gemer perzh evit motion capture ha tout-se quoi. Hag ar maout a zo aet gant Maes Mikkelsen evit Death Stranding. Ya, boñs 'oa daou Death Stranding, daou kontrol. Ya!
Super quoi!
Oa un tammig anat yac'h a-fe ar priz gant ar mab gant unan eus ar c'hoarioù-se dre ret. Met n'eo ket Norman Reedus padal oa c'hwec'h hag oa ket mes Mikkelsen met ba n'eo ket grevus. Player's Voice n'hoc'h eus zo ur priz a vez roet gant ba an ar c'hoarierien 'veldomp veldomp me 'm eus ket votet, n'ouzon ket penaos 'vije gouet. Ma forzh penaos ez eo votet evit ar prizoù all ivez, eus e eskis-se. Ya, met hiroc'h, ya. Marteze gonte ket 'vit ar Prix Joël. Ouais, ce qui se fait fait, mestr. Ya, n'ouzon ket. Ben a fin gomprenan ket mat penaos ra en-dro ha...
Yeah. Ha ben a fin gant piv vez dilennet ar ar re ar c'honne quoi e fin ar gont. Bah da'm soñj eo gant prix Ju- gant mechou an dud, mais bon. Ah, ok.
N'eus ket ur seurt euh, vel 'vit an Oscar quoi, n'eo Est-ce ket que d'ar euh, jury? Non, bah, ur là, le fait jury, qu'il y ait euh, d'ar tu- jury. ya, gwer-
Pe fin en Oscar 'vez ket kinniget ar jury e tud,
ur bern tud enfin eus ar vicher a vot quoi. Ya, n'ouzon ket.
N'oc'h n'ouzon ket. Me soñje div un dra bennak un tamm muioc'h 'vese quoi. Me mod-se n'eo ket advichet mont da glask. N'oc'h ar priz-se d'er ar priz-se gant Fire Emblem Free Houses n'oc'h eus bet daou briz benn a fin? War-lerc'h 'oa bruderezh 'vit Black Desert Mobile. Setu skrivet 'meus New World. Ur c'hoarian 'vit New World. Ya.
Un MMO.
Ok. Bet 'vo daou MMO. Ba, e ra a seblant. Ha goude 'meus skrivet e braz Reggie! Ah ya, ne serait soñj petra deut da lavar, me me oar ket. Bah deuet da lârat penaos euh, ar c'hoarioù euh, dizalc'h a zo ar re pouezusañ pugur euh, Ouais, ben a fin e welfomp an dazont ar c'hoarioù video e-barzh ar re-se ha tout-se pugur euh, tout ar re o deus labouret que ar re vras a zo deus kroget evel Indy ha tout-se. Donc e oa ouais, ouais. super euh, fromus ha tout. N'oc'h ket dont ret da ginnig priz ar Fresh Indie Game. N'oc'h ket c'hoari dizalc'h kentañ kwa. Ya, kentañ ar studio.
Ya, ar maout a zo aet gant Disco Elysium. Ya.
Hag o deus ganet ivez Best Indie Game. Ya. War memes tro.
N'eus ket soñj petra a oa war ar renk evit Best Indie Game ? Evit Best Indie Game oa... Baba Easy-U, Katana Zero, Outer Wilds, Entitled Goose Game ha Disco Elysium.

Ya, me ivez, peger ur pevar, pevar priz eo memes tra. Ya.
Hag an holl alar e gwella c'hoari ar bed. Ah ya.
D'ar poent-se. Kaji.
Mhm.
Setu, war-lerc'h zo bet bruderezh evit euh, Convergence, euh, LOL, le story. Ma skrivet finally Legions. Ya, ya.
Ya.
setu, bez zo daou dra evese, non?
Ba ya, bez zo c'hoarioù nevez rayot, quoi. Mm.
N'oc'h eus... Ah ya! Geo, skremet meus pegure un action platformer n'oc'h en enfin, viton e mod. Yeah. ez eus an doare c'hoari a bliji.
N'oc'h e c'hoari da c'hoari e unan. Mm. Hag bez zo BH en amzer e-barzh. Bremañ a ra eh mais super cool! Ha d'e gwelet ma n'en eo ket ret euh, anavezout un tamm lore euh, League of Legends evit c'hoari. Ya, d'ar mare-se eviñ un tamm kollet, mais bon. Ma pe mod all vo ret dit c'hoari da League of Legends.
Ah ya! Marteze.
Ah, tu war fais- lerc'h? Ya, ma teu 'blije di, ya, ya, ya. Goude-se zo bet euh, poetisañ war premier an abadenn evitoñ, Mhm. peger euh, oa Wolf Among Us Ah, ya. tav. Neus deuet diroet gant ar studio iskis nevez. Ya, ba skrivet oa c'hoazh euh, Telltale euh, Game, euh, machin, euh, Telltale Story, penaos... Bah, anvet de Telltales, mais juste c'est balade prénette gant tud... euh, Enfin, quand t'es nommeuse en histoire déjà. Ya, setu, noc'h euh, erez euh, Telltale. Yeah. N'oc'h ket bet gwelet 'vo. Ba ar pezh a zo bet lâret e gwirionez ar World Premiere na diskouez netra on boa just Non, un teaser. Ya.
Hag ouzhpenn e n'eus ket plijet din ar pezh 'vije lâret e-barzh oc'h oc'h c'houlenn hum petra 'vo an istor? Setu me astum eus.
Ha n'oc'h spi 'm eus 'Vo en do- 'vo kavet un doare evit imppliout c'hoari enfin an dibab on oa gwelet barzh ar c'hoari kentañ barzh an eil mais bon n'eo ket sur 'nifie gwirionez euh, Bah un non, talvoudegezh mais peger bon. oa un istor klock barzh an kentañ. Ya ya oa un ze- istor on est klock. trois da- da Goude-se oa heul kentoc'h euh, oa kentoc'h un doare da c'hoari enfin da zibab Yeah, penaos marteze. penaos euh, personelezh Bigby. Yeah.
Piroaz kap da vezañ fals pe get, tout-se. Ya, gwir eo.
Oc'h kentorzh-se kwa. Mais bon, tu vo da ober en-dro barzhoneg hep Ya. hep kadem deus an traoù all. Goude-se e deut Ashley Birch da ginnig priz ar ar Best Game Direction. Oc'h an seveniñ seveniñ ar c'hoari. Gwellañ. Yeah.
Hag ar maout a zo aet gant Death Stranding. Ah bah Zelda gant Kojima zo deut war al leurenn. Ya.
D'ober euh, anno... Non, met tra deus lâret. Mal, komzet 'm eus japaneg. Ya.
Gaout a ra n'eus trugarez da dek mil den, tout-se. Ya, ya.
Hag euh, bet oa Norman Ridus vo sellet diantañ, un doare super. T'eus ket gwelet an dud war rev... Yo, yo, Norman oa genre super fan. Mais ya!
Nor rev war Twitter vo an dud o lada a ret edit kavout unan bennak a zell diwit fel ma zell Norman Ridus deus Teo Kojima tout. Gwirez e blante tout, oa! Nor rev a mouti kentan. Mm. Goude-se zo bet ur priz evit un tweet oc'h eo, meus ket komprenet mat. Enfin, on seblante ket ur poellañ priz pouezus tamm ebet. Non. Bez zo bet dir ur priz evit un TikTok. Les gars, Meus ket, meus ket notennet zoken. this is an tamm uh, How do you do fellow kids? Mm, Ya.
Setu war-lerc'h oa The Elder Scrolls Online.

Hag war-lerc'h eo deut Michel Rodriguez war al leurenn da ginnig Fast and Furious ar c'hoari. Ya, super ar c'hoari. Doare super. Ar c'hoari?
Yann, c'est toujours euh, c'hoari The Rock. Super. N'en vin diesel. Bah ya, Memes tra. Puguret deut fin diesel war al leurenn ha tout, ha me deus lâret ouais, mais c'est ça en crew ha tout, war a seblant, il daou super gamer. Vin diesel a The Rock a zo daou paotr kigennek moal eus aer memes den. Hmm, ok, donc ket a du. Gwelloc'h e di The Rock. setu n'oc'h ba me n'on ket tamm ebet gant se met perak ket war-lerc'h zo bet la seni o zont tout temo enfin ur seurt medley gant temo an holl c'hoarioù war ar renk evit ar Game of the Year c'aze e oa super cool ur wech ouzhpenn hag ar maout evit gwellañ c'hoari ar bla a zo aet gant se

Ah ya !
War a seblant se kiroz da gwashañ c'hoazh neuze. Me ya neuze n'eo ket estren dik da zgounit. Nann !
Ba gwell a-se marteze. Ya, n'ouzon ket.
petra oa model war ar renk ? Be oa... Control, Death Stranding, Resident Evil Daou. Ya. Zo ur remake, n'ouzon tamm iskis. Ba ya, n'oc'h... Enfin ya, zo ken iskis 'vije war ar renk, me bonn. Ya.

Ya, setu tout. N'oc'h ket...
ba me forzh penaos 'oa ket kalz c'hoarioù ha anveen, enfin ma c'hoariet gante. N'oc'h ket... N'on ket... ba souezhet on bet gant prijoù zo, enfin gant disoc'hoù zo, me pas kement-se puh war-benn traoù n'anveen ket. Ha pewi, enfin ma ket c'hoariet gant an trev n'oc'h ema ali resis ebet. Mui bezo ba ranno abezer c'hoariañ ket tamm ebet a seurt c'hoarioù n'oc'h n'hellfen ket kadenn ali. Ha te? Ba ya met m'eus ali ebet. Enfin a-benn ar fin hon labourent evit Greece ha Disco Elysium ar peurrest n'on ket gwall foutre ker.

Peogwir ar bloaz-mañ 'm eus ket c'hoariet da galz c'hoarioù nevez. Ya.
Hag an nebeut 'm eus gwelet 'oa mat met pas muioc'h evit se quoi. ret eo dibab unan. N'oc'h evit poent 'vijen ket kap da zibab unan. Tetris ninety nine.

Ya.
N'hoc'h aia met ar felinks a voe kninkl. Ok. Ha te? Neuze,
me war Sens Critique, meus lakaet. DLC euh, Céleste. Mais...
N'on ket souezhet. Euh, mais modal, bah, be oa euh, a plaque tal innocence, a gomzin niver e ben, euh, ben nebot. Ya.
Bezañ katet na zero oa super cool ivez. Euh, bez zo Risk of Rain Dow. N'ouzon ket ma c'haller lavaret o demez peger ma c'hoazh Early Access, mais setu. Ya.
Euh, setu.
Wel, bah, euh, Dicey Dungeons, da me soñj. Ah, Wergroove, euh, oa ket fall, mais n'en ket c'hoari ar bla. Euh, da me soñj, setu tout evit ar c'hoarioù, meus c'hoariet az deut mez e daou vil naontek. Fin Gris zo deut mez e daou vil triwec'h, mais ar finto a war ar roll peger e deut mez genre e

Gaou gaou. Met n'eo ket c'hoari ar bloaz evidon. Nann, non, non, bez 'zo re da rev 'm eus kavet un tamm agasus n'oc'h met tro emañ da gomz diwar benn-se. Yeah.
Non, me 'oa sellet un tamm met ar c'hoarioù all zo daou vil tri war pa on adpignat roll sens critique. Drol eo just a-walc'h Super Smash Bros Ultimate a zo deuet... Ah ya, oa deuet e-maez e miz Kerzu daou vil tri war setu perak 'mañ war ar renk.
Yeah, bah 'vel Gris quoi. Ya. Ya, ba mod all, ta betra ma soareet baliañ e vez chañs-tri anir automata ha daou c'hoari bras ma soareet ar bloaz-mañ met deus mes pell pell zo. Ya. Hag me zo c'hoari da chill an neuf morta met da'm soñj n'eo ket c'hoari ar bloaz. Met n'eo ket fall memes tra. Me komz a rin diwezhatoc'h. Hag Ya.
marteze c'hoarin da zisko Elysium ha marteze kavin e vo c'hoari da Vinlantek. Ba ya.
Piwoc'h.
Setu.
Ha c'hwi, petra a oa o gotiñ? Ya, lârit dimp. Mar plij.
Bon, bah, achu evit euh, abadenn ar Games Awards, nemet ma, tu- ma chom dit trawal da lâret. Non, chom netra din da lâret. Non, met kennebeut estreget, euh, bah ya, benn a fin, euh, gav ket gwall sklaer euh, mont en-dro a Lid benn a fin, piv a vot hag euh, tout se. Ba gomprenan ket mat, ma c'hellsañset da vezañ ul lid prijo pe ul lid n'ases ul lid evit gwerzhañ muioc'h c'hoarioù. Ya, a-raok Nedeleg. Ya, setu Ouzhpenn, n'oc'h ket un tamm iskis. D'am soñj n'eus displegadenn all ebet. Ya, setu n'oc'h benn a fin un tamm tristik, enfin n'ouzon ket. Penaos e me gav e ra penn-da-benn bon ba tremenet eo An itri, ar Gamescom, Tokyo Game Show ha tout, enfin tout an traoù zo kentoc'h tro-dro da pad an hañv quoi. Tro-dro an hañv hag bah ne vo netra bras all a-raok miz Ewen evit diskuliañ an traoù, n'hoc'h klaskomp diskuliañ an traoù zo un Yeah. tamm quoi. Yeah, An c'est traoù sûr. a vo a vo e deroù daou vil ugent hag e-pad an nebeud amzer. Yeah. N'hoc'h Ya, hag war traoù darvoudoù Nedeleg ha tout. Ya, zo ya. superb. Daoust hag-en neuze
vin n'ouzon ket Jean Jalran et Fortnite pe yeah. traversé no kezur d'après la Fortnite et tu da zel ouzh ar Games Awards. Ya, setu.
No kezur ez jikorfe gwirionez yeah. ar Games Awards de enfin vite. Que t'auras contrôle. N'oc'h un tamm iskis, mais bon.